Dawtmi nulepa u le nau hna, The Hakha Times Lai Holh Thangchimnak in nan kut kan i tlaih ṭhan hna. Pitu Hluttaw Palai in ramkulh Hluttaw Palai ah kahṭhialnak a ruang a um tiah MPP Nishilen nih a chim. Kum nga chung Pitu Hluttaw Palai rian ka ṭuan hnu thawngni kum kul November na riat thimnak ah Pine ramkulh hluttaw palai i ka ṭhialnak i a ruang a um tiah MPP Nisile nih January ni kul ah a chim. Tiahaka Times January ni kul le ni khat chuak ah petu palai ka si chung ka rianṭuannak kong ka chim cang. Kha ka chimmi vialte kha ramkam cozah budgets in ṭuan chuahmi lawngte an si. Atu ramkulh palai ah kaa ṭhialnak a ruang cu kanmah pengtlang chungah hin biatak deuh in cawlcang ve cang ning. Cu hlan khi cu Naypyidaw ah meeting ka va kai i kan ram caah a harhmi ka va hal. Atu cu kanmah hmunhma le khuaramte ah biatak tein cawlcang ve cang ning ti ka duh caah ramkulh palai ah kaa ṭhialnak a si tiah NPP Nin Sui Lian nih Thai Khaṭhamsa a chim. NPP Nin Sui Lian nih a peh rihmi cu cozah rian kan sok tikah kum kul le kum nga ti bantuk rikhiahmi hi kannih Chinram cu kan si pha caah Cathiam nih kan tlawmte kum kul le kum nga ah hin degree kan hmu kho rih lo. Cucaah kum sawmthum tiang ri kan khiahpiak u ti zong ka hal hna i tlam a tlin te lai zong ka zumh. Cun Hakha le Thantlang peng hrawng kan pawcawmnak hi sersiam le hlathlai deuh ka duh. Tahchunhnak ah serthlum cinnak, tawre cinnak, lekuang tilam Mei dinki le lamsul pawl, cun khuate pakhat le pakhat karlam a kan rih lomi pawl hi biatak tein zohfel ka duh caah a si tiah chinchap. Cun khuanu khuapa an ti nain pa lawngte an si peng Chinmi pa hna nih hin catuak somkua nih nu cu um ko hna seh ti phun in an pam. A ngaingai cu biatak ah siseh, ramkhel ah siseh, zatlang phu ah siseh, nu hi kan i tel kho ve ti zong hi langhter ka duh. Nu nih roco lo ti pawl zong hi thiamsang hna he biatak tein i ceihhmaiṭi ka duh caah pitu palai ah in ramkulh palai ah kaa ṭhialnak a si ti zong a chim fawn. Pi Ni Sui Lian cu thonghni kum kul November ni riat thimnak ah Chin ramkulh chung in teinak a hmutu sawmthum le pakua lakah amah lawng nu in teinak a hmumi a si tiah kan theih. Pu Thang Hrim siazawtnak innhmun inn a kang minung aa hlen men um lo. Chin ramkulh Thantlang khua Phakhlai Pu Thang Hrim siazawtnak hmun ah a ummi Pu Rancheu Than Ing cu Hangmi kul le khat January kul le khat zan suimilam pakhat hrawng ah a kang tiah kan theih. Inn kangmi hi Pu Rancheu Thang Ing a si. Dot hnih a si i a dihlak in a thiam ko. An sungmi an min hi kan tuak dih rih lo tiah Thantlang palek sakha hmu Pu Thla Hmu nih Ka Hakha Times ahcun tutan Thantlang in kanghnak ah minung ai hlen men um lo a si nain meheh pali uico pahnih le ar pahra a kangh chih hna. Pu Thang Ceu Thang a inn hi Thantlang in mengli a hlatnak ah ummi a si. Pe kul le peli in pelheiruk a kau i canpheu cihmi inn a si. Coka in makeup aa thawk i a inn dihlak in a tlaih hna tiah an theih. Thawkni kul le khat chungah Chin ramkulh chung inn a kaangmi hi atu in a vui thumnak a si cang. Hakha ah inn thum, Falam ah inn ruk le Thantlang ah inn khat an kaang. Inn kangh in minung pathum an thi tiah kan theih.

Kum dang bantukin mizapi an tam lo. Thawngtlatu cheukhat hna dah ti lo mi tam deuh nih cun online in an zoh hna. Cupinah President Biden nih a chimmi ah tuni hi thimnak lioah teinak a hmuhmi ni palai i a ni a si lo. Democracy kan kalpi nakding kan rampi caah ruahchannak hna a chuahter ṭhannak le zuamcawhnak hna kan teinak nih a biapi bik in democracy in zeipaoh kan teinak nih a si tiah a chimmi hi a si tiah a chim. Cun tuni aa dan ngainak cu voidang ah president thar a kaimi paoh nih president ṭhin hna nih rian an ṭuan khawhnak kha thongṭhat in lawmhpinak an chim tawn. Asinain tutan cu president rian ṭuannak Trump zong hi puai ah a rak kai lo. Mah aiawh ah Vice President Mickey Pence lawng a rak kai. Cun Joe Biden zong nih president hlun hna kong a chimmi ah president hlun hna chungin Obama, Bill Clinton, Joris W. Bush ti bantuk pawl an rian ṭuan khawhnak le anmah thongṭhatnak lawng a chim.

Thantlang peng Cungthia khua ah motorcycle remh cawnnak an tuah. Chin ramkulh Thantlang peng Cungthia khua ah khuate le ṭhanchonak zum tawlrelnak in motorcycle remh cawn piaknak an tuah tiah Thonghni kum kul le kum khat January nakulen le khan ah kan theih. Tutan motorcycle remh cawnnak hi Chin ramkulh khuate le ṭhanchonak zum tawlrelnak in tuahmi a si. Khuate ummi hna an pawcawmnak kawlhaelnak ah ṭhathnemnak ngei seh timi saduhthah hi tuahmi a si tiah kan theih. Hi motor cycle remh cawnnak hi thonghnih kum kul le kum khat January na thleirat in an thawk lai i January ni sawmthum le ni khat tiang ni thleili chung tuah a si lai. Cungthia khua ah tuahmi hi minung sawmthum an kai kho tiah kan theih. Khuate lei ṭhanchonak zung nih hin khuate ummi hna nih khuacung kawhhalnak he aa pehtlaimi cawnpiaknak an tuah cuahmah tiah kan theih. Kayan ramkulh kahdohnak kong he pehtlai in President Le Do Aung San Suu Kyi sin cakuat. Kayan ramkulh ah Myanmar ralkap le KNLA hriamtlai karlak ah a cangmi kahdohnak ruangah minung thongri tluk Ralzam dirhmun an phakmi cu tawrrel pek dingin President Aung Min le Do Aung San Suu Kyi sinah zathlaang bu za le sawmsarih le pahnih nih cakuat an ṭial. January na kul ah zathlaang bu za le sawmsarih le pahnih nih cakuat an ṭialmi chungah Myanmar ralkap nih rampumpi kahdaihnak minthut NCA ah aa telmi Catlang pawl zeirel loin KNU nih ri a khiahmi ramri chungah ralkap thazaang ṭhawnternak a tuah caah buaibainak a sang chin i Phapum pengkomh chungah December nakhat in January ni hleihnih tiang ni hleinga chung kahdohnak a chuak i a thimi le hliamhma a tuarmi an um lengah ralzaam zong an um tiah an langhter. Atu lio tlangcung hmunhma a cangmi kahdohnak le buaibainak hi ramkhel sining in tawlrel ding le cunglei ralkap nih an rak thlahmi an ralkap hna zong lak ṭhan ding in phu za le sawmsarih le pahnih nih an langhter tiah RFA nih a langhter. Tutan dah Ka Times Lah holh thawngchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A zohtu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ni hlun sung ka si.